Bakur û Başûr, tu eleqeya vê Bakur û Başûr bi Bakur û Başûrê Kurdan re tune ye. Bi vê Bakur û Başûr em dixwazin du aliyan nîşan bidin. Tiştê ku em îro qal bikin jî du aliyên wê hene. Em qala diyabetê dikin, bi gotinekî din nexweşiya şekir. Ev nexweşiya şekir ji ber du tiştan derdikeve ortê. Yek jî genetîk e, yan di malbatê de hebe, a din jî şiklên jiyanê û xwarin tiştin bi vî rengî. Em çima qala vê şekil dikin, vê nexweşiyê dikin? Ji ber ku îro çardeyê meha yazdehan e, yanê çardeyê sermawezê, bi gotinekî din çardeyê mijdarê. Çardeyê sermawezê roja diyabetê a dinyayê ye. Di sala hezar û neh sed û nod û yekê de ev yek hatiye qebûlkirin. Ji wê salê ve heta îro Ev roj bi çalakiyan û bi daxuyaniyan tê pîrozkirin. Armanc jê ew e ku balê bikişînin ser vê diyabetê, ser vê nexweşiya şekir. Bizanibin ku piraniya kurdan bêyî ku hijê hene ev nexweşî bi wan re heye. Çima? Ji ber şiklê jiyanê û ji ber tiştên ku dixwin. Loma jî me xwest di vê rojê de em jî li ser vê yekê bisekinin, belkî feydeyekê wê hebe. Belê li dinyayê li gor îstatîstîkan di her pênc saniyeyê de kesek ji ber vê nexweşiyê dimire. Her pênc saniyeyê de kesek. Ev tiştekî gelekî muhîm e. Baş e pîvanên vê çi ne? Di vê nexweşiyê de pîvan çi ne? Em qala vê bikin. Herin Sadık Ocağı yekî bi gotinekî din klînîk, klînîkek û li wê derê lê şekirê xwe mêze bikin. Eger hûn li Tirkiyeyê dijîn, ew Sadık Ocağı ku em qal dikin bê pere lê mêze dikin. Lê dikarin hûn herin nexweşek, nexweşxaneyekî taybet jî. Ew tercîha we ye. Lê tiştê herî hêsan ew e ku hûn her in salik ocayekî yanê navendeke tenduristiyê û li şekirê xwe mêze bikin. Bi du awayî mêze dikin, yek jî pîvana sê mehan e, a duduyan jî pîvana rojan e. A sê mehan e pîvan ev e, divê şekirê we navbera çar û nîv û şeşan de be. Egir nebe wê çi be? Wê wisa be. Egir şekirê we dakeve bin çar û nîv yan çar û nîv jî belkî normal be, bin çaran sedî sed we dikuje. Bala xwe bidinê, sedî sed we dikuje egir dakeve bin çaran. Egir derkeve ser şeşan çawa dibe? Ew jî li gorî însanan diguhere. dikare organên mirovan bikuje, bandorekî xirab li wan organan bike, dikare li çavê we bixe, dikare li gurçikên we li kezeba we bixe, dikare li lingê we bixe ku we hûn we seqet bihêle. Yanê pîvana ser şeşan. Helbet dema dakeve şeş û nîvan cîda vê yekê nake. lê di nav demê de dike û li gor jiyana we jî zû vê dike yan dereng dike. Loma jî ew pîvana sê mehan e, dema hûn diçin xwîna xwe didin û doxtor lê mêze dike, divê navbera çar û nîv û şeşan de be. Hay ji vê yekê hebin. Ê rojane çi ye? Ê rojane jî du tişt in. Yek jî pîvana ku dema hûn birçî bin digire û pîvana ku dema hûn têr bin digire. Saxlıq ocaxê yanê navendên tenduristiyê li a birçî dinêre. Dema hûn herin xwîna xwe bidin divê ser sibê hûn birçî herin. Herî hindik çend saet, heşt saet û tiştekî nexwaribe hûn xwînê bidinê. Pîvan ev e, divê navbera heştê û sed û dehan de be. A birçîbûnê jî di navbera heştê û sed û çilî de ye. Wekî gavek berê min got, ev jî gelekî muhîm e û tesîrê li jiyana we dike. Baş e mirov dikare çi bike? Em bêjin hûn çûn we xwîna xwe da û derket ortê ku hûn bi nexweşiya şekir der şekir ketine. Hûn ê çi bikin? Sedî sed wê doktor dermanê ji bo we binivîsîne. Ev tercîhek e, hûn dikarin wê dermanê bixwin heta dawiya jiyana xwe bi vî ayî dewam bikin. Lê hûn dikarin eger nexweşiya we zêde pêş neketibe, negihîştibe asta derzîlêxistinê tenê bi derman be, hûn dikarin bi guhertina şiklê jiyanê xwe di nav çend mehan de wê şekilê xwe daxin asta normal. Ev çi ye? Ev e. Yek jê ji bo we meş lazim e. Ha ez vê jî bêjim, ji ber ku ez bi vê nexweşiyê ketim û min daxist asta normal, hinek tecrûbe çêbû, ez dikarim bi qasî doktorekî ji we re hin tiştan bêjim. Loma ez ana van tiştan ji we re dibêjim. Yanî ji we re gotin belkî gotinekî mezin çêbû lê em hinekî mitewazî tevbigerin, em ji xwe re qal bikin. Wisa baştir e. Ji ber ku ez vê nexweşiyê ketim û min ev daxist asla normal, ez loma ji we re anha qal dikim. Çend tişt hene. Hûn ê mêzek in. Hûn di çi astî de ne? Şekirê we yanî diyabet, nexweşiya wê ya diyabetê di çi astî de ye? Li gorî wê hûn ê tedbîran bigirin. Û dixwazin sê mehan de çareser bikin, şeş mehan de çareser bikin yan salekê de. Min bernameyekî gelekî cidî da xwe da pêş xwe. Min di nav sê mehan de ew şekir daxist asta normal. Pîvan çi bû? Me gotibû di navbera çar û nîv û şeşan de a sê sê mehan ê min derketibû deh noqta du du. Doktor got, Tu çawa li ser lingan î? Gerek tu di komayê de bana. Yanê tu nexweşe giran ba. Lê ji ber ku ez bi çalak im, topê dilîzim, dimeşim, nizanim çi dikim, şekir heta cihekî karî tesîrê li me bike. Mesela li dindanên me xist şekir. Dikaribû li cihên din jî bixista. Mesela li dil. Axir di nav sê mehan de min daxist asta normal. Bi pîvanekî, bi tedbîrekî gelekî mezin. Di meha pêşî min derman xwarin lê li gel wê meş û xwarin. Piştî mehekê min dest ji dermanan berdan. Lê min çi dikir min rojane jî her serê sibê û her êvarê min di pîva şekerê xwe û min not dikir. Îro min çi kiriye, min çi xwariye, Çi tesîr lê kiriye, çi bilind kiriye, çi daxistiye û di nav sê mehan de min çareser kir. Hûn jî dikarin çi bikin? Bernameyekî deyin pêşiya xwe. Hûn dikarin bêjin ez ê şeş mehan de hal bikim. Hûn dikarin bêjin ez ê salekê de hal bikim. Lê divê hûn şekerê xwe daxin asta normal. Eger hûn da nexin asta normal her diçe xirabtir dibe. û paşê wê pêdiya bi derzî jî çêbe û wê organên wê yên din tesîr bigirin. Me got divê em çi bikin? Yek jê meş. Nexweşên nexweşên şekir divê rojane deh hezar gavan bimeşin. Çawa? Em bêjin saet pêncan de dest pê kirin bê navber, ne ku deh deqe bimeşin û bisekinin. Bê navber çil û pênc deqe an saetekî. Ev jî teqrîben heft hezar deh hezar gav dike. Divê hûn bimeşin. Her roj bê navber. Egir hûn wisa bikin, beşekî mezin a şekir hûn dadixin. Binê, tiştekî basît bê pere, tiştekî hêsan bê pere meş. Her roj bê navber. A duduyan av. Ev av e. Her roj divê hûn du lître eger mimkûn be du lître û nîv sê lître avê vexwin. Tesîra vê jî ji bo şekir gelek e. Ne ku hemû carekî da vexwin, bên bi navber re, navberê re avê vexwin. Ha kesên normal jî pêdiviya wan bi du lître avê heye. Ev tiştekî din e, lê ji bo yên yên nexweşên diyabetê, nexweşên şekir av hê muhîmtir e, loma jî ev gelek bala xwe bide ser vê. A siseyan xwarin. Ji bo şekir, ji bo tiştên din jî, mesela ji bo kolesterol jî divê hûn şikilên xwe yên xwarinê biguherînin. Ji bo şekir, tiştên şekir divê hûn nexwin. Gelek tişt hene, mesela birincê ku em dixwin jî şekir tê de heye. Nanê ku em dixwin jî şekir tê de heye. Helbet divê hûn herin ber doktorê xwe, doktor wê rêyekî bide pêşiya we. Lê bi wê tenê pêrê nake. Hûn bi xwe divê hay ji xwe hebin. Piştî ku we şekilê xwe daxist asta normal, hûn dikarin vegerin li jiyana xwe ya normal. Lê em bêjin we ji qedayî pir hez dikir, divê vê demê de hûn nexwin. Lê piştî ku we şekilê xwe daxist asta normal, vê carê bêyî ku bilind bike şekilê we hûn hindek hindik hindik dikarin bixwin. Ez wisa dikim, îcar tercîh awe ye. Ji bîr nekirin navbera çar û nîv şeşan. Pîvanên sê mehan ev in û ji bîr nekin, ji çaran dakeve ev şekil we dikuje, ji şeşan jî derkeve bilindtir organên we dikuje. Ew organ kîja dibe bila bibe, axir muhîm in ew organên me ne. Îro roja diyabetê a dinyayê ye. Di vê rojê de em balê dikişînin ser vê nexweşiyê. Ez hêvî dikim ev vîdyo wê bi kêrî we were. Gotina dawî min bi bernameyekî gelekî cidî û gelekî mezin not rojî de Ji deh noqta duduyan daxist pênc noqta nehan. A rojane jî çûbû sê sed û dudu min daxist sed û dehî yanî asta normal. Hevalên min ên ku bi nexweşiya şekir bikevin hebin înşala tune ne, dikarin li min bigerin û dikarin ji min re binivîsînin, em dikarin li ser wan biaxivin û bi qasî doxtorekî ji wan re bernameyekî saz bikin. Ez hêvî dikim ev vîdeo wê bi kêr were. Hay jî hebin şekir, nexweşiya şekir, diyabet tiştekî ne baş e. Bi xatirê wê heta carek din.